געווען איז דאס מיט בערך זעכציג יאר צוריק אין רוסלאנד וואס מען האט דעמאלטס גערופן די אייזערנע פארהאנג, ס'איז געווען איין יוצא ואין בא, נישט אריין און נישט ארויס, די אידן איבער דער וועלט האבן זיך זייער געזארגט פאר זייערע רוסישע ברידערס. איז געווען א קביצה פון חשוב'ע עסקנים אין אמעריקע, זיי האבן געפוילט ביי דער פרעזידענט אז ער זאל אויסנוצן זיינע קשרים אין רוסלאנד זיי אריינצולאזן זיך צו קענען טרעפן מיט די רוסישע אידן און זען וואס מען קען זיי העלפן. און די רוסישע רעגירונג זאל זאגן אדרבה יעדער קען קומען אונז זעמער אפן מען קען רעדן פארברענגען אלעס וואס מען וויל אויספרעגן נישט קיין שום פראבלעם ס'איז געווען זייער מאדנע אז זיי זענען עפעס אזוי העפליך אבער מען האט סיי ווי געגאנגען מען איז געקומען דארט אנגעקומען דארטן און די רוסן האבן זיך געזאגט פאר די רוסישע אידן עטס מעגטס רעדן מיט די אמעריקאנע חבריא. עטס קענטס ארויסברענגען די גאנצע הרגשה אלעס וואס עטס שפירטס די גאנצע מצב וויפיל עטס ווילטס אבער מיט איין תנאי די תנאי איז אז עטס קענטס נאר רעדן איין ווארט די אידן דארטן אין רוסלאנד זענען געווען זייער צובראכן די אייבערשטער האט זיי קונה דעת געווען און האט זיך אוועקגעזעצט די אמעריקאנער משלחת. מיט די רוסישע אידן, האבן די רוסישע אידן אלע צוזאמען געזאגט איין ווארט, אוי! אונטער די ווארט איז ארויסגעברענגט געווארן די גאנצע ווייטאג אלעס וואס זיי מאכן מיט. ווען ס'קומט צו די ענין פון שמירת העיניים, דארף מען וויסן אז די עבודה איז אויך איין ווארט, די ווארט איז אה! א מחיה! געוואלדיג! אזוי אויך געווען מצליח זיין די יצר הרע, אזא קרבת אלוקים, דאס דארף זיין די עבודה, א איד זיצט זיך ביי זיך אין די אפיס ביי די קאמפיוטער, און ער דארף ארויף גיין א געוויסע סייט, און ס'ווערט געבלאקט, האט א גוטע פילטער ברוך השם, זאל נישט זיין די הרגשה, אך! שוין ווייטער אויש, נאר פארקערט, אדרבה, אז ס'איז נישט דורך, מיינט איך אז ס'איז נישט אזוי קשה ווי דו האסט געמיינט, איז דארף עס זיין אך הודי לה' כי טוב, מ'האט מיך מונע געווען, מ'האט מיך געראטעוועט פון א רי אסירה, דאס איז די עבודה פון שמירת עיניים, ס'איז נישט אוי! נאר ס'איז א. די היינטיגע ווידעא איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע גדר פילטערינג, וואס שטעלן צו די שנעלסטע פילטערינג סעלושענס פאר ריזיגע ביזנעסעס מיט הונדערטער קאמפיוטערס און פאר אלע פריוואטע דעווייסעס. זיי פארמאגן הערליכע לאקאציעס אין אלע היימישע געגנטער, אין בארא פארק, וויליאמסבורג, קרית יואל, מאנסי, מאנטריאל און לינדען, וואו זיי שטייען גרייט אייך צו באדינען לויט אייער געברויך. זיי איינער פון די איבער דרײַסיק טויזנט צופרידענע קאסטומערס וואס האבן גוטע פילטערס אויף יעדע דעווייס און זענען זיך מחיה מיט אויסנאם שנעלע קאסטומער סערוויס דורך היימישע אינגעלייט וואס פארשטייען דיר און רעדן דיין שפראך. רופט שוין אריין סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, טרי טרי טרי סעווען אדער גייט ארויף אויף גדר דאט ארג און וועלט אויס א פילטער לויט וואס איר דארפט און אינסטאלירט עס אין מינוטן.